Әссәләмегаләйкүм хөрмәтле тамашачылар дин кардәшләребез! Әссәләмегаләйкүм хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Вәгаләйкүм әссәләм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Иртәме соңмы, һәрберебезгә дә якыннарыбызны югалту ачысын татырга туры килә. Чөнки бу дөньяга без беребез дә мәңгелеккә килмәдек. Бу вакытта иңнәребезгә төшкән хәсрәтне дөрес күтәрә белү һәм мәрхүмнәрне соңгы юлга хөрмәтләп озату безнең төп бурычларыбызның берсе булып тора. Әлеге темага без бүген Кукмара районы имам-мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт белән сөйләшербез. Рәдиф хәзрәт, кешене соңгы юлга озатканда нинди кагыйдәләр үтәлергә тиеш?
Мәетне җирләп кайту, ул, мәсәлән, ләхеткә төшерү, ләхеткә төшергәннән соң аны күмү, мәсәлән, аннан соң Коръән укып дога кылулар, әлбәттә, бу үзе бер зур процесс. Менә монда да, гадәттә, безнең ирләр озаталар бит инде зиратка, ирләр озаткач, Аның да үз тәртибе бар. Монда да, мәсәлән, гадәттә инде зират читенә алып киләбез, шунда җеназа укыйбыз. Әйтелә, мәсәлән, кайда мәетләр күмелә, шул урынга кереп укымаска, ә зиратның читендә җеназаны укырга. Җеназа да үзе бик мөхим, чөнки ул кешенең тәне җирдә вакытта аңа укыла торган соңгы дога. Шуңа да монда инде менә һәрбер үзен мөселман санаган кеше катнашырга ашырырга, ашыгырга тиеш. Хәтта рөхсәт ителә, әгәр дә су булмаса, менә җеназа намазыннан соңа калырга курыксаң, ул вакытта тәяммум алырга да рөхсәт ителә. Ләкин инде без киңәш итәбез алдан ирләргә бөтенесенә тәһарәтләрен алып килергә. Чөнки җеназа намазында катнашу үзе бер зур дәрәҗә шушы вафат булган кешегә. Менә аны үзебезнең авылда абыйлар белән киңәшкәндә дә шушындый бер кызыклы фикергә килдек. Мәсәлән, әгәр дә әйтик инде Галинең әтисе вафат булды икән, Гали әйтә инде Вәлигә, әйдә ди, син әйт инде, катнаш инде минем әтинең җеназасында ди, менә Гали үзе катнаша, чөнки аның әтисе. Бер проблем юк, ул белми тәртибен, ләкин катнаша. Вәли әйтә, Юк, юк, мин белмим бит, ди, ачуланма, мин якын килмим, ди, мәсәлән. Ләкин, ни хикмәт, Вәлинең әтисе вафат була икән, Галигә шул ук сүзне әйтә, Әйдә, Гали, катнаш инде. Гали әйтә, Юк, юк, мин катнашмыйм, мин белмим, мин тәртибен белмим бит, ди, әйе. Ләкин Вәли үзе катнаша. Ни өчен? Чөнки аның якын кешесе. Менә шуңа да без инде хәзер каберстанга килгәч, ягъни зиратка килгәч, Халыкка мөрәҗәгать итәбез, әйдәгез, менә кемнәр мөселман, кемнәр безнең диндә, мәсәлән, кемнәр үзен иманлы дип саный, мәсәлән, проблем юк, әгәр дә башка диндә икән, сезне теге көчләп анда бастыру юк, ләкин мөселманнар икән, басыгыз, бөтенегез басыгыз, тәртибен белмисез икән, дога кылып булса да торыгыз, чөнки ул дога кыла торган урын, шушы мәеткә дога кылына. Шушы җеназа намазы укылыр алдыннан, гадәттә инде сорала, әҗәтләре, бурычлары юкмы бу кешенең, һәм әҗәтләре, бурычлары, әгәр дә инде, юк икән, ул вакытта җеназа укыла, әгәр дә әгәр әҗәтләре, бурычлары була икән, мәсәлән, берәр туганы йөкләнә, кемдер үз өстенә ала, үзем каплыйм дип, мәсәлән, яки инде мәхәллә имамы үзе әйтә, мәхәллә өстеннән каплыйбыз бу кешенең әҗәтләрен, бурычларын, чөнки берәр кеше әйтә икән, мин бәхил түгел, миңа аның әҗәте бар дип, аңа җеназа укылырга тиеш түгел, җеназа укылмый, мәсәлән, җирләнми дик, әйе, ул бит инде бик теге, бездә хәтта кайбер кешеләр аңа игътибар да итми, мәсәлән, Алла сакласын инде, хәзер шундый заман, бераз артка гына китеп әйтәм, менә мәетне юу мәсьәләсенә килгәндә, ансы үзе аерым бер процесс аның. Мәетне юганда без инде әйтәбез, мәет юылырга тиеш, алай бит, ул сөннәтләнергә тиеш, аның тәртибе бар, госел коенырга тиеш дип әйе. Кайбер яшьләр әйтә, минем әнине, әтине анда моргта гына юыгыз әле, мәсәлән. Юк, мартта йомыйбыз, өйгә алып кайтып. Юк, юк, өйгә кертәсем килми, анда өч этажлык өй, мәсәлән, әйе, анда яхшы европейский ремонт ясалган, анда пычратып йөреп булмый, шуңа кертә алмыйм әнине, дип, шулай бит. Ә без әйтәбез, ну бит әниегезгә җеназа укылмый. Әй, укылмаса укылмас, проблем түгел. Әй, алып барып ташлагыз шунда, дигән шикеллек, ягъни менә бу куркыныч халәт. Чөнки кешегә җеназа укылмый икән, аның җаны газап кичерергә мөмкин. Шуңа күрә, Җеназа уку өчен госел булырга тиеш, госел коендыру өчен инде аны әйбәтләп юындырырга кирәк. Менә шуңа да моңа җеназага килгәнче менә бу юу мәсьәләсенә дә бик нык игътибар бирәбез, шулай бит? Һәм инде җеназадан соң нәрсә эшлибез? Мәетне күтәреп алып кереп китәбез зиратка. Әлбәттә, инде ләхеткә төшерәбез, ләхеткә төшергәч, аның башын бераз кыйблага таба борып, артына, хәтта баш артына инде мәсәлән, яки шушы җилкә астына Балчык кыстырабыз, мәсәлән, ягъни йөзе кыйблага карап тора. Ул инде, мәсәлән, кыйбла бу якта булса, шулай каршысына болай борылыбрак, әзрәк күтәртебрәк, ягъни инде куела. Шуннан ләхет тактасы куела, баш-башлары чишелә инде аның, баулары. Менә монда да төрле гадәт бар авырлар, авылларда. Элегрәк заманда, кайчан, мәсәлән, материал булмаган, ул вакытта инде төшергәннәр дә мәетне, материалны билләренә бәйләп менгергәннәр, кире салып биргәннәр шушы зиратка, мәсәлән. Аны хатын-кызлар, мәсәлән, җуганнар, элеп киптергәннәр дә, икенче мәеттә шуны кулланганнар. Хәзер кулланалар, гадәттә, гади марля, шуңа күрә гади марля куллангач, ул марляны, мәсәлән, алып менеп бер җиргә дә кулланмыйлар, шуңа күрә без әйтәбез, не чишегез дә шунда калдырыгыз, бер проблемасы юк, хәтта баш-башын чишәләр дә шунда калдыралар. Ләхет тактасы инде гадәттә шулай берәр метрлы киселгән такта белән шулай каплана да, аннан инде мәет тулысынча, мәсәлән, күмелә. Анда да төрлечә итүчеләр бар. Теге башта ләхет балчыгын ташлап бетергезеп, әлбәттә, инде теге башта беренче менгән балчыкны ташлап бетереп, өскә кара балчык сибелсә әйбәт. Ул шушы тәртибе буенча инде башкарыла. Монда да инде, мәсәлән, бер моментны, теге җеназаны зиратка күтәреп килгәндә шундый бер момент бар, 40 адым булса да күтәреп барышыгыз дигән пәйгамбәр саллаллаһу моның инде савабын алу өчен. Һәм балчык атканда да өч уч булса да балчык атыгыз дигән, ягъни һәркемнең өлеше керсен дигән сүз. Монда инде ашыгабыз, һәркем үзенең өлешен кертергә, әлбәттә. Һәм мәетне җирләп куйгач, Анда инде Коръән укып дога кылабыз гадәттә. Коръән укыйбыз, дога кылып, шушы мәетнең инде рухы шат булсын һәм ахыргы кеше 40 адымны киткәннән соң шушы мәет яна инде сорау фәрештәләре килә, ягъни Мөнкәр һәм Накир, алар шушы мәеттән инде сорау ала башлыйлар, ягъни өч сорау, кем синең Раббың, динең нинди синең, әйе, һәм пигамбәрең кем синең? Монда инде Иман әһелләре җавап бирә алыр, дие, ягъни, Раббым Аллаһ дип әйтерләр, дие, динем Ислам һәм пигамбәрем Мөхәммәд. Ләкин кемнәр, мәсәлән, бу дөньяда инде намазларын үтәмәгән, уразаларын тотмаган, Аллаһ кушканнарын үтәмәгән, алар әйтәләр, Ишеткән идем, кемдер әйткән иде, Аллаһ бугай, әйе, ишеткән идем анда, Ислам бугай, әйе, шушындый ыгъмы килерләр, чөнки ул фәрештәләр, алар бик куркыныч кыяфәттә килеп сорау алырлар, дие. Шуңа да кешенең халәте монда инде, әгәр дә ул иман әхле икән, халәте уңай булачак. Хәтта, мәсәлән, Гомәр радыяллаһу анһу вафат булганнан соң, Госман бин Аффан, ягъни аның якын дусты, пәйгамбәр салләһу галәйһи ва сәлләмнең менә тугры халифәләреннән инде алар, дүрт халифәдән берсе, якын дусларыннан Госман бин Аффан төш күрә, Гомәр янына шушы сорау фәрештәләре киләләр, алар куркыныч кыяфәттә, күзләреннән очкыннар атып тора, тавышлары күк күкрәгән шикелле, Шушындый тешләре озын булыр, җирне ярып килер, дип куркыныч итеп әйтелә. Алар сорыйлар гомәрдән, Кем синең Раббың? дип, гомәр сикереп торып утыра да, Сезнеке кем? дия. Ягъни тегеләр инде көлешеп киттеләр, ди. Шуңа Госман шушындый төш күрә, чөнки гомәрнең күңелендә ул Аллаһка карата мәхәббәт, әлбәттә, ул бик зур, шуңа күрә анда бернинди шиксез ул теге Аллаһ дип җавап бирә, анда бернинди шик юк, хәтта ул үзенең Күңеле түгел, ә тегеләрнекен сорый, ә сез кем соң әле монда, минем Аллаһ турында сорап йөрисез, мәсәлән, минем Раббым турында сорап йөрисез, дигән шикелле, үзләренә каршы сорау биргәч, теге фәрештәләр инде, урысча әйтмешли, монда делать нечего, дигән шикелле, инде борылып китәләр, ягъни, менә шуңа күрә бу кабердәге халәт, менә кабердәге халәт, Әлбәттә, кеше әгәр дә җәннәт әхле икән, ул инде, инша Аллаһ, аның кабере җәннәтнең бер почмагы булыр, ул нурлы булыр, дип әйтелә. Әгәр дә җәһәннәм әхле икән, Аллаһ сакласын, инде аның кабере җәһәннәмнең бер почмагы булыр, дип әйтелә. Бу, әлбәттә, инде адәм баласының, ягъни шушы дөньяда кылган гамәлләреннән, аның кылган эшләреннән, сөйләгән сүзләреннән тора. Шуңа да менә бу кабергә барып кергәнче без инде һәрберебез шушы кабер тормышын кайгыртсак иде, инша Аллаһ.